Indi mydam Asyl telefon nawudy ol jyrr, jyrr edipdir, ol aýaly bardy. Ärim öýde diýipdir-de. Trubkanam goýupdyr-da. Aýdyl-la saňa ýaň ýok diý diýildi. Men ýok diýdim. Jaň saňa gelenok, maňa geldi diýdi.

Bulary lukmanlar barlapdyr-da, agam bizden bejergi aljak bolsaň ýanyňdan gelnesem aýyrman diýipdir. Biziň kurordumyzda jynsy gatnaşyk bolsa bejergiler täsir edenok diýipdir. Bolýa saglyk dikelse bolýa diýipdir. Soň ärini bir korpusda, aýalyny bir korpusda saklapdyrlar. Bäş günden soň äri aýalyna gabat gelipdir kurordyň stolowoýynda. Aý, öýdäki bular-a bulaşdyrdaý diýip. Meň-ä bar dohodym şo satan öküzleriň puly seň bilen kurortda bir söýüşmekdi bol diýipdir. Waý, zyýany ýok kakasy, men agşam-ow arçaň düýbüne söwdanyýa çykaýaryn diýipdir. Dokuzdan idi. Aýo, o diýip, agşam sagat dokuzda Sevdanyýa çykyp, ärgeleý söýüşip durka, bular patrul tutup durar. Onuň agam köpçülik ýerde etmeliäl hereket edýäň, saňa ýüz manat jerime, bu gelne-de üç ýüz manat jerime diýipdir. O, o nähili maňa ýüz manat, muňa üç ýüz manat diýýä. Agam sen birinji gezek tutulýaň bu gelneje üçünji gezek tutulýaň. Başga bir öýüne gelipdir ol aýaly azar berýär dek iliň heleý kurortdan kurorda gidip ýör biz bolsa şu mellek dyrmap ýörs diýip. Aýbar gidow diýipdir-de, pul berip iberipdir-de, soň ikinjisine jaň edipdir. Geleý, heleý-ä gitdi, öý boş diýipdir. Ikinjisem, Waý, men kurortda diýipdir. Aý, baryň gidiň-aý diýip. Lugol günden soň aýaly gelipdir welin, kurortda ikinjisi bilen surata düşüpdir-dä bular. Ähli zadyň üsti açylaýyn açylaýyn galyp ýaňky gara adam duwwak bolup durdy. Bu kim äý diýip durdy. Görýäňä owadan maşgala. Kurortda bile boldum joram. Tanyşdym diýip durdy. Ýöne ýaman bolgusyz gelin eken diýip durdy. Günde ol erkek bilen ýitdim etdirdi. Aý bolýa üsti açylman ol aýdy. Ikinjisiniň öýüne barypdyr ol üç açylýan aýnaň öňünde o surat otaýda-da dur diýerdi. Öz aýalyny görkezip kimäý bu diýipdir-de. Kurortda bile boldum ýaman gowy maşgala eken diýipdir. Asylly maşgala diýipdir. Bile ýaşadym, jora boldum. Äri bilen bardy, äri bilenem gaýtdy. Dörtsan baja bar ekeni. Bular üç baja bolup körpe bajaňka barypdyrlar. Aýagyň tomus güni ekeni, ol uzak gün içipdir bular. Kondisioneriň aşagynda. Gaýa maňa tamşyrýan daşary salkynlap dur ol ýöre daşary çykalyňda diýip tapçaň üstüne urnaşdyrsanaý diýip tapçaň üstüne urnapdyrlar. Daşarda tapçaň üstünde içip otyr kalan körpe bajalar aýtdyr öý eýesi bajalar ynha arak ynha çörek anha saçak ana halodilnik ana garjaý Siz oturyp iýip-içiberiň, men ertir işe gitmeli, diýipdir. Dynç aljak. Ol-a wajy ýatybersin, agşam özüniň gününi görersoň, diýipdir. Aý geçip ýatypdyr, ýaňky üç waja dapjaň üstünde içip otyrkalar, mellegiň içinde örükleňňi geçiň sesi bar diýerler. Mä-mä-mä! Aý keýpi kök. Äý, daway, munça bolanda görä, geçi süýdi bilenem içeliň-laý, diýdi. Bajaň geçisini emeliň, diýdi. Äý, her kim aragyny stakanyna alyp, geçini ýatyryp güýlüp-ýenipdirler, gelip ýatypdyrlar. Öň men ýaly ilden namaza turýan biri bardyr-da, geçip barýarka şeýdip seretdir-de, daňyp duran geçä.

Öýlesine beýlesine berip, bu çetine serip duran tabyt durandan boş tabyt. Gurban şuň üstünde otursam bolýarmaý diýip dur oglum. Ýagşa ezilen Gurbanyň gahary gelip dur onda. Oturyber mollam ýaň biri ýatybam geldi diýip. Hökman in suratda. Kerim Gurban nepes bir belent ynsan bolan beýik türkmen poeziýaň ýigriminji asyryň yşk mülküniň imperatory bolan Mollanepes. Yşk mülküniň şasy bolan bolsa Kerem Gurannepes ýigriminji asyryň yşk mülküniň imperatory diýip ähli ýüreklerde ýaşandygyny pikir edýäs sebäbi söýgi ynsanyň ýüregi dagy ýürekden söýmek ynsanyň watany ýüregi söýgi üsdä Kerem Gurannepes bize şeýle ajaýyp setirleri ýadygär goýdy. Nebit Kerim agany görmeg-ä nesip etmedi. Welin o döwür radioda sesini diňleýädik-dä. Gepleýär Aşgabat. Aşgabat wagty bilen on iki sagat otuz minut. Hormatly radio diňleýjiler, geliň, Edebi çeper gepleşigimizde Kerim Gurbannepeziň Awtoryň okamagynda goşgulary diňläliň. Onuň Kerim Gurbannepes başlaýarlar. Ýat demeden Görmekçidim bagtymy Başgyna tokaşmakly Başda söýgiň wagtymy.

Myhman nirä gidip çaklady. Bahana ýok. Ýumurtgaňyz ýokmudy? Wah, ketegimiz boşdy. Ýokmy diýip eglendim. Ýoklugyna-da begendim. Bir garypja oglandym. Bar baýlygym. Ýaşlykdy. Çynaşykdym, hötjetdim. Şol gyz diýip ötjekdim. Kerim ýumurtgany nätjekdiň jumurtgada boşlukdy. Ertir ýene nemede, geläýerin ýene-de. Öýden çykdym kümede, gara gözler gaş kakdy. Şonda hatym berdim geregime, azem girdi ýüregime. Agşam iýjek çöregimem Peşgeş berdim. Gaçdyk. Yndan iň uly tezekdi, Ýekdir mezek bözetdi. Gije geçip deň etdi, Şol iň belent buşlukdy. Çykmalydyk kenara, Meňzäp geler öýtdüm çynara. Ynam boldy kaýýanlara. Tokaýlykdan gyşykdy. Alyn-saçyn daradym. Görejime garadym. Kän geçmänkä aradym. Gyzyň ýeri başykdy.